kaa ba zakaatul fixrii baasa ani fiifuu deheetiin gartee dhiiga baatii guutuu gartee soomana seeneen dehee gartee dhalee taa ee fiifuu gartee dhiigaan narraa yaa'u jira suguuda tokko suguunni tokko meeqa dhufa itti dhufna saa'a min tamrin ow saa'a min sha'iirin suguuda tokko timira suguuda tokko garbuu alal abdii gabaranne cufti anna sadaqatul fixri sadaqaan fitriidha hee fardun waajiba ta'uu namayyuu irratti namayyuu irratti waajiba dirqama abbaa namayyuu irratti hayyee gaa amma gaafiin kaatu sheeka gaa ani kun ofiifuu baatiin na dhufaa maallayni maallayni kun gartee anaaf hin ga'u raashin ammoo bitadhee manaan hin qabaa waan hin gartee torbaan nyaadhu niin qabaa torbaan tokko waan nyaatu ni qaba maallaqa gartee hoteelaayis sigalee warri baatiitti ergan waan baatii nyaatu ni qaba waan guyyaa 15 nyaatu kiishaa qaba. Raashinni mana isaatis waan torbaan nyaatu qaba. Haay aboo amma gaa gudiinsi dhufte fiifuu maaliif ooluti? Haay nuti fiifuu baqannee biyya namaa jirra. Baqataan gartee sadaqatul fitrii baasa. Ifiifuu gartee kunoo maarree jirra. Ifiifuu kana jirra. Ifiifuu dalagaan teenya maarreedha. Arra aslaaligaa. Arra aslaaligaa sirritti sirra wajjaba akkaataa inni si gartee dirqama sirra ta'u qofa naa caqasi. qofa naa caqasi ka joollatti tanaafuu waan jee man kaana haaluhu ganiyyan nama gartee waa qabu waan jee rasuulli qaala annabiyyu sala allahu alehi wasalam man sa'ala jee namni gaafate waindahu maa yugniihi namni kadhate waindahu maa yugniihi waan isa bira odoo jiruu maa yugnii waan isaaf ge'u

Waan guyyaa tokkootiif waan halkan tokkoo yoo qabaate isaaf gaha. Tanaafuu namni sadaqatul fixrii waan har'aa fi boruu fi iftaan nyaatu qabaannaan sadaqatul fixriin isarratti dirqama. Nama waan edenu nyaatu hin qabne qofaa baasa. Hin baasu. Namni fiifuu waan nyaatu edenu hin qabne. Irra hin jirtu sadaqatul fixriin. Warri immoo waan har'a nyaatu boru nyaatu. Waan guyyaa sadii qabu sadaqatul fitriin dirqama isarratti isarra dirqama baasuu qabaa jechuudha. Baasuu qaba. Eega tana beeyte eega tana beeyte sadaqatul fitrii duuba sadaqatul fitriin dirqama ta'uu beeyte wanni baasan nyaata moo maallaqa

himee jira waannahum yukhrijuuna saa'an min tamrin saa'an min sha'iirin suguda timira suguda garbuu akkasi baasan ammallee aanan boor aanan boor ni beeyta aanan gartee maan tana gartee niidoo kana gogogaa kana jechuun kan akkasi baasan wabihaazaa yatabayyanu adda siibaa

isan gehu useemiin akkasi fatwaa godhe waan jee law akhrajaa min siyaabin uffata warra ajaa'iba warra maallaqa zakaatul fitrii maallaqa wali qabee huccuu miskiinaa binna jehu boo miskiinaa yoo bituu feetee huccuu akkanuma bitiif ee zakaatul fitrii namarraa guurtee

Rabbiin maal jee wamaa kaana limuuminin walaa muuminatin idaa qada Allaahu wa rasuuluhu amran an yakuuna lahum khiyaratun min amrihim min amrihim filannoo takka hin qabdanii jee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wayta Rabbii fi rasuulli murtii godhan waan takka muumintoonni filannoo takka hin qaban waan Rabbii fi rasuulli godhaa jeen malee higga mangistii Rabbii jala deemu malee hin jirtu baaxila. Waan seera Rabbiin tume jala qofa deemuun milkooyta. Way seera warraa Awurooppaa seete abbaa. Seera warraa Awurooppaan seeni. Faradahaa Rasuulullah sallam saa'an min tamrin aw saa'an min sha'iirin min xa'aamil aadamiyyi. Nyaata ilma namaati.

malaan deemanii miti malan taatu akkas jee Husseemin Rahima Allah miskiintichi yoo gurgurate isaa gurgurate isaa beeka dantaa ati baafte sigalu jiraami ati baasi maal baaftaati ati waan shari'aan siin jettutti baasi akka shari'aan siin jettutti fuudhii midhaan kanniif fedhu ni haa gurguratu fedhu gurguratee fedhu gurguratu baatee fedhu hadiyyaa namaa kannee fedhu ifii nyaatee fedhu namaa kannee maaltu siin geete maaltu siin geete dalagaa teeti way dalagaa teeti ati dalagaan tee soomanaan ooltee gizee shari'aan baas siin jette fuutee midhaan kannuuf miskiina san miskiina san wahaakada fanaqunu nahnu leysa alaynaa jee min fiili ilfaqiir shay dalagaa miskiinni dalagu nurra hin jirtu dalagaa miskiinni dalagu nurra hin jirtu. Sigalee bal aleynaa nafaalu maa amaranaa biyyi waan rabbiin nu ajaje dalagu jara keenya. Jara keenya waan rabbii mala dhiisaa ibaadaa keessatti. Ibaadaa keessatti malaa fi haada gartee gamaa gamana ibaadaa fi waan biraa mala walitti dha'uu dhiisi. kiiloo hanga baaftutti dhufnaa obsi obsi hin jerjerin obsi idan mala dhiisi maal godhu qabnu nuti samiinaa waa kalaas dhageenye dhageenye eejanna yaa rabbi midhaan baafne kunoo nuti midhaan hayboo akkanaati yoo miskiinni maallaqa fudhatu kaboo maali kana kana dhiisi firraa mala

godhu kana arraba kee kooppii ka cinqii nama kaayu arraba kee kasi kaayee siin deemoti ati namaa chaarjera si godhata soomana keessallee chaarjeruma si godhatan ati soomana keessallee hattaa fi fissoom soomana keessatti chaarjii rabbii firraa buqqifteeti chaarjii makluuqaa fi keessee bababababab jetta

Yoo kana dhiisi buqqaasi buqqaasi firraa. Buqqaasi kana hanga soomanaa buqqaasi. Silaa'uu soomana keessa hin dandeenyanii soomana keessa illee itti wajjin taate. Tanaafuu fitiriin ati baaftu arraba namaa arrabsitu. Waan fofokkottuu dubbattu si qulqulleessiti soomana kee qulqulleessiti miskiinaaf immoo nyaata. Akkana jetti gaa shariyaan. Hangam takka baafta? Fixrii hangam takka baafta? Fixrii hangam takka baafta? Duuba gartee waan ja'an ulamaa'iin farada Rasuul sallallahu alaihi wasallam azzakaata saa'an farada Rasuul sallallahu alaihi wasallam zakaatul fixri saa'an suguda tokko. Sugudni tokko meeqaa jette duuba ulamaa'iin kaalkuleet goote. Sugunni tokko hangam takka taha? Waan jawwe jechuudha. Sugunni tokko kiiloo afurtamii jan kiiloo lamaa fi giraama afurtama hangas baasi. Kiiloo lamaa fi giraama afurtama nyaata baaftaa jechuudha. yoo miskiinni gartee ameerikaa si bira jiraate awustiraaliyaa si bira jiraate kaanaadaa si bira jiraate biyya arabaa si bira jiraate awurooppaa si bira jiraate miskiina san nyaata bitii geessi